Dumelang, le a amogelesega mo Botswana Thinking Law. O ke le tsisang gaufi le molao. Tsatsi eno mo kgatisong ye, re a go bua ka sengwe mo molaong se se bitswang voluntary non-fit injuria. Ka mantswe a mangwe, motho o dumetse gore a golagale. Pele ga re tsena mo kgatisong ya tsatsi jeno, ke kopa go tsenya kitsiso. Mo ke go amogana molaetsa heba. Ga e le gore o na le kgang, itebaganye le babueledi. Thapa mmueledi o e leng gore o ka itebaganya le kgang ya gago. A re tswelela ka kgatiso ya rona ya tsatsi jeno. Kgang ye ya voluntary non-fit injuria kana voluntary assumption of risk. e kgona go dirisiwa e le maiphemelo a motho o e leng gore wa sekisiwa ka ntlha ya go golagatsa mongwe ka mantswe a mangwe ga e le gore motho o ne a le mo kotsing ya sejanaga mme go ne go na le mongwe o neng a le mo koloing le ene motho yo o sekisiwang e le ene o neng a kgweetsa koloi e Ga a sekisiwa gore o tsene mo kotsing e ya koloi mme ebile motho o neng a le mo koloing o golagetse ka ntlha ya go kgweetsa ga gagwe. Motho yo o sekisiwang yo o kgona gore a ba a bua gore ee mme motho yo o neng a palame koloi ya me O ne a dumetse gore go na le kgonagalo ya gore go nne le kotsi e bile a ba a golagana. Maiphemelo a a kgona go dirisiwa mo dilong tse di harologaneng mo motho e leng gore wa a golagadiwa. E kgona go dirisiwa mo kotsing tsa dikoloi jaaka ke buiwa, e kgona go dirisiwa gantsi mo go tsa bongaka ha motho e le gore o ne a hilo dithuso tsa bongaka ba a golagala E kgona go dirisiwa mo dikgannyeng tsa dipagamo tse di harologaneng. E kgona go dirisiwa gape le mo metshamekong yaka kgwele ya dinao jalo jalo mo e leng gore motho o tla ba a golagana. Go na le dintlha tse tharo tse di tshwanetseng go supiwa ke motho o o ntshang maiphemelo a, mme ga a ntsha maiphemelo a sa ntlha o tshwanetse go supa gore motho yo o golagetseng o ne a itse gore go na le kgonagalo ya gore a golagale jaana ke raya gore ga e le gore motho o ne ya tsene mo um koloing a bona gore motho o kgweetsang yo o tagile go tagiwa mo e leng gore le go thathaikela wa thathaikela ga ya ko koloing motho ga a lebile kgang yo o kgona gore ee o ne o bona gore motho yo wa thathaekela Mme ga no mo lebile a di tshela a nwa ko bareng o kgona go tenya mme o ne o bona gore tota motho o nwa bojalwa ka phetelela yaanong o ne o na le kitso ya gore um o ka nna se ka kgona go kgweetsa sentle mo gongwe ba e leng gore ke ba motshameko ba kgona go supa gore nya go na le metshameko mengwe e e leng gore batho ba a golagana re bua jaaka metshameko e e tshwanang le ya kgwele ya dinao kana rugby gore motho ga e le gore o ne a tshameka motshameko ong a ba a golagala gongwe a robega seatla o ne a na le kitso ya gore ga a tsena mo motshamekong wa go nna jalo o ka nna a golagala Se sengwe se se tshwanetseng go supiwa ke gore o ne a itse gore o kgona go nna le dikgolagalo tse di ntseng jang. Ka mantswe a mangwe, a o ne a itse gore o tla helela a robegile seata kana a robegile mokwata. Dikgang tsotlhe di lebelelwa jaaka dita. Ka mantswe a mangwe, ga re tsweledisa kgang e ya batshameki ba e leng gore ba dira motshameko o wa rugby. go lebelelwa gore nyamme kana motshameko wa rugby kana american football motho o kgona go nna le dikgobalo tse di sisimosa mmele mme ga a nna le dikgobalo tseo a batho kana motho o tsenang mo motshamekong mong o a itse gore o kgona go nna le dikgolagalo tse di ntseng yalo mme ga e le gore motho o na le dingwaga o tshameka mme ebile ga o ntse mongwe a itse gore go na le dikgobalo tse e leng gore di kgona go nna masisi tse o nnang le tsone go kgona gore ga o sekisa motho kana batho gore ba go golagaditse mo motshamekong mo e be ba re nnyaa e rile o tsena mo motshamekong mo o itsile gore go na le kgolagalo ya gore o nne le dikgobalo tse di masisi Ka jalo, o tsene mo motshamekong mo wa amogela dikgobalo tse o kgonang go nna le tsone. Sa bohelo se e leng gore motho o tshwanetse go se supa ka kgang ye ya go amogela dikgobalo tse di tang mo go tse a se dirang, go tshwanetse go supiwa gore motho yo o dumetse mo go teng consent mme go dumela e ka nna gore motho wa ba re ee kana go kgona go abelelwa go lebile maitshwaro a motho wo ga ke ga sekai ka kganyele ya kotsi ya sejanaga ga motho e le gore ke ene a tsene mo koloing mme a na a lebile motho o kgweetsang a nwa botshegare othe ebile ga a ya ko koloing a ba a tlhatlhaekela ga a sena go tsena mo ko morago ga um leotwana la koloi jalo a kgweetsa o bona koloi ya ka ga molemeng ka ga mojeng e ya ka ga lekaga go na le nako e go tabeng gote ee e ngwe le o bona motho a nwa botlharote o bona a tlhatlhaekela a ya ko koloing o bo o tsena mo koloing o bona a ya ka ga le ka ga a sa kgone go kgweetsa a thamaletse a o ne o sa bone dilo tse mme ga o ne o di bona go kgona go abelela gore ee o dumetse gore o na le kgonagalo ya gore o nne le dikgobalo ka ntlha ya gore o lemogile ga motho o o neng a nwa a ne a sa itekanela go ka kgweetsa mme ebile o tsene mo koloing e o ntse o bona gore o ga mo seemong se a ka kgweetsa le ga ntse a kgweetsa yana o ne o bona gore go kgweetsa ga gagwe ke mo go sa siama ga go ntse jalo go kgona go abelelwa gore nya mme o dumalane go tshwana le yone metshameko e mengwe e ke ntseng ke bua ka yone jaaka rugby kgwele ya dinao le american football gore ha di tshamekiwa ha bogolo ya moitse gore motho o kgona go golagala a robega loto a robega seata jalo jalo ha o tsene mo motshamekong eo o bona gore le wena go na le kgonagalo ya gore o golagale jalo go kgona go abelelwa mo maitshwarong a gago gore o ne o itse gore o ka nna a golagala mme ga e le gore gongwe o sekisa motho o e leng gore ke ena a go golagaditseng ga le tshameka kana o batla go sekisa batho ba ba akareditseng motshameko oo le bone ba kgona gore nya mme tota ga wena o ne o tsena mo motshamekong mo o ne o itse gore go na le kgonagalo ya gore o golagale ebile o ne o itse gore dikgobalo tsa gago di ka hetelela mo go kahe la bogelo o tsweletse o ntse o tshameka mme o itse gore go na le kgonagalo ya gore o golagale jaana Ga motho a sekisiwa ka kgang ye ya kgobalo, e ba a kgona go supa dintlha tse tse tharo gore nya motho o o tsene mo kgannyeng ye a itse gore o kgona go golagala a itse gore o kgona go golagala go hitha sebaka se se kae mme ebile a dumela gore wa tswelela le ga go na le kgonagalo ye ya kgobalo mo go bitswa gote ke maiphemelo a a tseneletseng ga a kgona go supiwa go rela gore kgang e hedile ka gore gantsi motho ga a sekisa gore wa ba a golagaditswe wa ba a batla gore gongwe a tswiwe sengwe se se tshwanang le go mo duelela ba bongaka um jalo jalo mme ga go kgonne go supiwa mo ke maiphemelo a go teng absolute defense mo e leng gore ga a supilwe jalo kgang e hedile Mme jaaka ke buile, o kgona go dirisiwa mo dintheng hela e le maiphemelo a a harologaneng, bogolo jang ga go tla ko go tsa bongaka. Ka gore nako tse dingwe motho ga a ya ko ngakeng o a ba itse gore ga a ya ko loarong go na le kgonagalo ya gore dilo di se ka tsa tsamaya sentle. Mme go lebelelwa gore ga go te dilo ga di a tsamaya sentle ke sebaka se se kae. Ka mantswe a mangwe, ha motho a ya loarong a leka gore go baakanngwe pelo, e be loaro le le sa tsamaye sentle a bo a helela a tlhokagetse, o kgona gore nnyaa mme motho o ka gore na a lebile ka ga go tsitsibanya mmele ka teng go diriwa loaro mo pelong. o ne a itse gore go na le kgonagalo ya gore a tlhokagale mme baja boswa ga ba kake ba atega gore ba ba kgone gore nyangaka ye kana sepatela se ga sa itsaya sentle mo go teng negligence mme ga go ntse jalo e be go buiwa ka yone voluntary assumption of risk kana voluntary non-fitting juria ke maiphemelo a a tseneletseng mme ga e le gore go dirwa loaro nte re la lela mme e be go togelwa dilo mo teng ga mmele wa motho tse e leng gore ga di a tshwanela go nna teng jaaka bo di-cotton wool dikero jalo jalo mong gone ga se mo go teng ke ditsamaiso tsa loaro ke motho o e leng gore tota ga a tsamaisa dilo sentle ka jalo ga a kgone go iphemela ka kgannye ya voluntary non-fit injuria ka gore ga a kgone go supa gore ka mmaaruri motho o ne a itse gore o kgona go golagala ka ntlha ya go tlogelwa dilo mo teng ga mmele e ba sa kgone go supa gore o dumalana le gore a kgone go amega kana a golagale mo go ntseng jalo Ke lebogela ga ne le na le nna mo kgatisong ya tsatsi jeno. Ha le utule sengwe se e leng gore se mosola mo go lona, ke kopa gore le rate, le subscribe, le letse toloko gore malatsi otlhe ga ke tsenya kgatiso e ntšha, le kgone go bolelelwa. le ntsha le morago mo maranyaneng a facebook ko botswana thinking law le a twitter at bw thinking law mme ke tla le bona mo kgatisong e e tang go siame